Grazzi ħafna tal qegħdin magħna nibda minnek Ministru. Mela, tmixur ilu konna hawnhekk wara li kienet waqgħet il-binja ta' Raymond u Janet. Konna hawnhekk konna ngħidu ma jistax terġa' ssir din, il-bro m'għandhomx riżorsi rridu nagħmlu riforma, hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa. Erġajna qegħdin hawn tmien xhur wara f'sitwazzjoni aktar gravi għax issa mietet mara. Jew x'ġara f'da tmien xhur ma ħadmux ma ħadmitx ir-riforma, ma għamilniex biżżejjed x'ġara? Ara, l-ewwel nibda biex nesprimi s-solidarjetà mal-familja Paċ u dak li ġar hiwa serja ħafna. Kull suċċess ekonomiku u kull żvilupp ma jistax isir a skapitu ta' ħajja. Ħajja għandha valur li ma jissarraf fl-ebda ammont, fl-ebda żvilupp u fl-ebda suċċess. Nibdew minn hemm. Xogħol sar, riformi saru. Sar avviż legali li kien avvanz kbir fuq dak li kien hemm fl-2013. Saret aġenzija li għandha riżorsi però forsi ma għandhiex biżżejjed riżorsi. Għamlet ħafna spezzjonijiet f'seba' xhur. Għamlet iktar minn 900 spezzjoni. Għalqet erbatax-il sit. Imma qegħdin ħamsa biss.
Irtirat garanzija bankarja. Dik qegħdin ħamsa qala s-Sur Ketkuti. Kien hemm nies, kien hemm nies mill-Awtorità tal-Ippjanar ukoll, inspectors, li kienu qed jgħinu sakemm iżżid il-capacity. Mhux qiegħed hawn biex niskuża xejn. Hemm bżonn illi nagħmlu iktar. Dak li ġara mhuwiex aċċettabbli u kien hemm sekwenza ta' inċidenti. X'għamilna? Hemm l-inkjesta, issa ħa tgħidli hemm inkjesta Maġisterjali. L-ewwel ħaġa, is-Sur Chetcuti qal li l-inkjesti kollha għadhom hemm ma nafx sa. Hemm inkjesta ngħalqet u ħarġu charges kontra tliet persuni inkonnessjoni ma' dak li seħħ minn Mimosa Street il-Ħamrun. Ġifieri anke hemm kien skorrett. Però lil hinn milli qal is-Sur Chetcuti.

il-pulizija xorta għandhom obbligu li jinvestigaw. Kif qed jiġri f'dal-każ, il-pulizija mhux qed jistenna l-maġistrat. Jiġifieri kien hemm sitt arresti, ħarġu bil-police bail, waqt li qed nitkellmu hemm iktar nies li reġgħu saru ġew arrestati u ħa jkomplu jinvestigaw. Dan ma jnaqqas xejn milli qalet Caroline u mill-uġigħ li għandhom dal-familji. Irridu nagħmlu iktar, dawn mhumiex biżżejjed. Dal-Kumitat Tekniku jrid joħroġ b'iktar proposti, sadattant irridu nżidu l-infurzar u rridu nsaħħu dil-aġenzija. Jiġifieri jien mhu qiegħed hawn biex niskuża xejn, dal-Gvern irrikonoxxiha, il-Prim Ministru rrikonoxxiha. U iva rridu nagħmlu iktar, irridu nagħmlu iktar però bħala Gvern ma waħħlux fl-aġenziji. L-iżviluppatur għandu responsabiltajiet, il-kuntrattur għandu responsabiltajiet, il-perit għandu responsabiltajiet. Huwa faċli niġu hawn waħħlu fil-Gvern u fl-aġenziji. Il-Gvern irid jagħmel il-parti tiegħu. There is a positive obligation on us bħala Gvern li nimxu 'l quddiem, però kulħadd irid jagħmel il-biċċa tiegħu. Caroline kont se tgħid? Mela jiena kont se ngħid xi ħaġa li ma naqbilx magħha li ma saritx inkjesta. L-inkjesta jiena nifhem li suppost li dejjem għandha ssir u mhux tiġu tgħiduli li għax ma weġġa' ħadd jew li għax ma miss ħadd għax F'ġrajjiet oħra li ġraw, fil-każ anka ta' Janet Walker, inkjesta saret, ma weġġa' ħadd u ma ngiref ħadd. Allura kif f'tagħna l-inkjesta ma saritx? F'tagħna ma weġġa' ħadd u ma ngiref ħadd, vera. F'tal-oħrajn ukoll ma ngiref ħadd u ma weġġa' ħadd. U tiġu tgħiduli li inkjesta, għax din risposta li ngħatat lili, l-inkjesta ma saritx għax ma miet ħadd. F'każijiet oħra wkoll ma mitħad u saret inkjesta. Sorry. Sinjura, għandek punt importanti ħafna. U validu ħafna.
Dik hija diskrezzjoni tal-Maġistrat li jkun qed jagħmel inkjesta lanqas hi tal-Gvern. Però nerġa' ngħidlek, però nerġa' ngħidlek u ntik raġun. Il-Pulizija, u minn hawn qed ngħidha, xorta jridu jinvestigaw. Kif qed jiġri f'dal-każ. Hemm il-Maġistrat

Marru ħafna nies fit-television, il Sandro Holler rġajna rajnieh b'wiċċ inniket jgħidulna li jiddispjaċihom u ngħidu mbagħad saret ir-riforma l-hekk imsejħa riforma ta' Musumeci. Aħna kif ħarġet dik ir-riforma konna għedna li din riforma mhi ħa tbiddel xejn. Għaliex għax l-għerq, ir-raġunijiet għalfejn qed jiġru dawn it-tip ta' inċidenti ma ġewx indirizzati. U jisek hemm ħa jkun hemm, mhux ħa jiġu indirizzati l-problemi strutturali li hemm fis-sistema kollha, mhux fil-BRO biss, fil-BRO ukoll, fis-sistema kollha. Sakemm mhux ħa tiġi indirizzat il-fatt li l-iżviluppaturi ħa jibqgħu jiddettaw il-liġi f'dan il-pajjiż, ħa nibqgħu fejn aħna. Aħna fix-xogħol tagħna li nagħmlu mar-residenti jkollna ħafna kuntatt ma' awtoritajiet differenti. L-awtoritajiet dejjem jieħdu n-naħa tal-iżviluppatur u mhux taċ-ċittadin. U sekemm din l-attitudni mhix ħa tinbidel, sekemm min għax għandu ħafna flus f'dan il-pajjiż ħa jibqa' jiddetta l-liġi u jaħseb li huwa 'l fuq mil-liġi, inutli noqogħdu ngħidu, iva rridu iktar infurzar, dażgur li hemm bżonn iktar infurzar. Imma rridu naraw għaliex ma sarx infurzar. Jiena ma nemminx li kienet biss ir-riżorsi għaliex ma sarx infurzar. Ma kienx hemm intenzjoni, ma kienx hemm ir-rieda li jsir infurzar. Għaliex? Għax kien hemm il-flus fin-nofs. Għaliex? Għax l-iżviluppaturi kellhom kull skop, bħalissa hu ħafna xogħol għaddej, għandhom ħafna xogħol, bini differenti, allura tella', tella' u niżżel bil-għaġla, Ħa nagħmel ħafna qligħ. Fi ftit żmien biex minn biċċa xogħol immur għall-oħra malajr. Mela, ħa noqgħodlek sekonda ħa jiġrek il-periklu. Mela, fuq ta' Robert Musumeci peress li mhux hawnhekk biex nikkjarifika xi siegħa u nofs ilu fuq Facebook ma jimpurtax li le hija rajt dakinhar kien qed jirrappreżenta l-Gvern meta kien hawnhekk u llum hawn il-Ministru jirrappreżenta l-Gvern għalhekk mhux qiegħed hawnhekk. Però xi siegħa u nofs ilu fuq tella' post fuq Facebook li fiha elenka lista ta' proposti li saru kif dawn ġew kif ġew affettwati fir-realtà. U di qed jgħiduha ħafna perit, di li qed jgħid Andressa, ir-regħba. Jiġri dan ħafna għaġla. Lejle ma din ħafna għaġla biex. Ija mela, ħanħassik il-mistoqsija. Din ħafna għaġla biex nibnu kemm jista' jkun kbir, kemm jista' jkun malajr, u nagħmlu daqshekk mhux regħba kollha. Jien ħanajlek, ir-regħba hija xi ħaġa li għandu l-bnedmin kollha. Niskużak għax illum ma tiflaħx u ġejt xorta, għalhekk qiegħed daqsxejn hekk għandirdu weder, imma. Ir-regħba Mhux l-iżviluppaturi biss, hemm rgħiba, hemm anki preżentaturi tat-televixin u ministri u periti, avukati. Ir-rgħiba hija xi ħaġa. Minuta daqsxejn. Jien ma nistax ikolli r-rgħiba ta' kuntrattur ta'. Le, għandek rgħiba, mhux inti, imma in-nies għandhom. Imma mhux l-istess. Issa, ifhem daqsxejn x'qed nipprova ngħid. Ir-rgħiba hija xi ħaġa illi kulħadd jaf x'inhi. Allura meta inti twaħħal fir-rgħiba, kulħadd jifhem x'qed tgħid. Jekk ngħidlek, isma' dan l-inċident li ġara, Ġara għax kien hemm xi ħadd ħa deċiżjoni kompletament irresponsabbli, arroganti fl-injoranza tagħha din deċiżjoni, tra illi tras twassal għal negliġenza kriminali. Issa jaf x'qed ngħid. X'ġara ġifieri mhux qed nifhem, tkun ftit iktar. Jiġifieri kien hemm hemmhekk kien hemm struttura li ilha mibnija jien qaluli iktar minn 30 sena biex iżżomm L-appoġġ tad-Dar tas-Sur Paċ jekk tara kif kienet l-istruttura, hemm ir-ritratti fuq il-Facebook, tinduna li di saret bi skop u saret għal xi raġuni u xi ħadd ma jistax ikun li bniedem tekniku u perit u x'inhu imur hemm u jgħid din nistgħu nneħħuha. Dan aġenn min iddeċieda jagħmel hekk. Dan min iddeċieda hekk kien bniedem injorant.

Fil-perċezzjoni.
Il-ġungla li hemm hemm barra. Fil-fema sa dak m'għandix. Mela, mela mhix inkompetenza ta' ta' individwu, hemm sistema sħiħa li ħażina. Mela, ok, Andri, ejja f'sekond, sekond waħda Karol. Mela, peri, le, le, fil-fema tiegħek, għax il-peri ta' spjert ukoll, fil-fema tiegħek, dak kien hemm xi struttura, kien hemm xi struttura li kienet qed iżżomm xi kolonna li kienet qed iżżomm il-binja. Kolonna, hemmhekk hemm dar, kien hemm dar insomma, li kellha ġissu solari pedamenti, which is very, very rare. Issa, xi darba kien hemm suspett illi dal-pedament ħa jinfaqa', u bnew struttura fil-ġenb tagħha. Din qed ngħidha għaliex din struttura kienet tidher, kull min għandu l-Google Maps qed iddur
fil-social media, kulħadd jaf li kien hemm. U mbagħad x'ġara ġifieri?
Xi ħadd iddeċieda.
Li jneħħi din l-istruttura. Ġi da xaħat li ma kienx jaf suq gaffa ma kienx jaf xandu jagħmel. Imma lura dik. Imma dik da xaħat irrelevanti. Huwa bniedem irresponsabbli. Issa l-pulizija qed jinvestigaw minnu da xaħat. Mekk, u mhux qed nipprova ninvestigaw. Imma da mhux għax il Issa biex qed ngħid jien biex ma jfimniex ħażin illi m'hemmx żviluppaturi li jirranġaw mal-gvern u jħawdu u jħallsu ta' ġifieri mhux qed ngħidlek far from it. Imma ma nistax. Naf li mhux hekk qed. Jiena mhux hekk qed. Jiena ma tkellimx fuq l-individwu li qed korruzzjoni ħallas xi politiku partikolari. Inti fuq is-sistema. Qed nitkellem fuq rabta, fuq l-influwenza li bħala klassi l-iżviluppaturi għandhom fuq il-klassi tal- politiċi. Dik hija mhijiex sempliċement il-korruzzjoni, dik tista' tkun ukoll ta' ġlieda ta' klassi. Għax dawn huma xi. Għal-Maltin naħseb.
Għax il-Maltin bħalissa qed iħossuhom mhedda minn klassi li qed li qed tneħħilhom is-serenità u minn klassi ta' l-iżviluppaturi li qed iġġegħelhom jibżgħu jgħixu f'darhom. Dik hija r-realtà. Qegħdin tiffomentaw il-mibegħda Mela l-klassi ta' l-imsieka. l-iżviluppaturi qed jiffomentaw il-mibegħda. Huma min huma?

Jo tibbipolarissa l-argument. In-nies għandhom raġun li jipprotestaw. Żgur li għandhom raġun. Għaliex hemm xi ħaġa ħażina fis-sistema jew kien hemm min kellu obbligu li jagħmel xi ħaġa u ma għamilhiex. Issa rridu nitilqu minn hemm. Issa jekk hux l-iżviluppatur, jekk hux xi membru ta' assoċjazzjoni, something went wrong. Aħna rridu nkunu fuq in-naħa tan-nies iva. Mhuwiex aċċettabbli li bniedem ma jistax joqgħod id-dar bi kwietu għax qed jiżviluppa ħdejh. Issa x'għamilna? Hemm din l-imbirka legal notice tal-2019, illi fuq il-karta żgur hu avvanz. Hu avvanz fuq li kien hemm qabel, ġifieri Fuq jekk- il-karta mhux Fuq biżżejjed. il-karta, ippermettili, saret l-Aġenzija, hemm bżonn iktar riżorsi. Għadtlek sar infurzar, hemm bżonn iktar infurzar. Hemm dal-kumitat tekniku qed jagħmel dan ix-xogħol. Mhux se nieqfu hawn. Iva, hemm hemm xi problema, ġifieri li qed jiġri, rridu naħdmu 'l quddiem u nagħmluhom inutli li noqogħdu b'attibekki. bejnietna, jew waħlu fil-politiċi, jew waħlu fl Inti tħossha l-pressure ta' nies ġrejt wara ħadd. Eh, Sandro qal li ġrejt, jiena qatt ma ġrejt wara, ġifieri. U mhux se niġru għajh insera. Ma qalx li ġrejt inti.
Però, però, però ħankun ċar, ħankun ċar. Qal li żewġ partiti. Ħankun ċar, ma dik opinjoni. Però, jiena li qed ngħidu illi s-sistema x'imkien falliet għax ma jistax ikollna żvilupp L-iżvilupp huwa importanti, mela, ma tistax twaqqfu l-iżvilupp, għax l-ekonomija importanti, il-jobs importanti. Imma Ministru. In-nies, il-ħajjiet huma importanti. Ija, imma Ministru, bħalissa hemm nies id-dar, bil-konsentur, qed jaraw it-television u wara t-television hemm il-konsentur. Jekk xi tgħidilhom, is-sistema falliet, hemm xi ħaġa ħażina, ħa tibqa' tgħidilhom hekk. Mhux se tgħidilhom, xi ħaġa trid tinbidel, xi ħaġa trid titranġa. Mhux ovvja li ħa tinbidel.
Dal-kumitat tekniku jrid jirrapporta fi żmien ġranet. Hemm investigazzjoni għaddejjin illi jekk hemm xi ħadd illi naqas, Seta' l-Gvern, għax aħna aċċettajna r-responsabilità tagħna u aħna rridu naraw l-affarijiet isiru sew, għax in-nies għalhekk tellgħuna. Però hemm nies li għandhom obbligi fuq is-sit. Hemm l-iżviluppatur, is-site technical officer, il-perit, mhux qed nidħol fil-każ għax hemm għax hemm l-investigazzjoni ta' din. Meta tarahom għandhom ikunu fuq is-site, sinjura, għandhom ikunu fuq is-site għax għalhekk jitħallsu. Dak hu xogħol. Irridu naraw illi s-sistema ta'